Haleluya, haleluya, haleluya. Le Mawu tsɔ vi la kple gbɔ ku la ƒe ŋkɔ me. Amen. Eŋua na nye kple mi kpɔ ɖeɖe. Eŋua na nye kple mi kpɔ agbe. Eŋua na nye kple mi kpɔ lãmesẽ. Yesu ƒe ŋua na mi le agbe egbea. Eŋu dza le Kalvaro tegba dzi. Edza kɔ ɖe míaƒe agbo me be míawo míakpɔ ɖeɖe. Ŋu la

vɔ ne dza ɖe míaƒe xɔwo me ne dza ɖe míaƒe abawo dzi vɔ ne dza ɖe míaƒe tsileƒe vɔ ne dza ɖe míaƒe nu sia nu dzi vɔ ne dza ɖe míaƒe nuɖuɖuwo dzi vɔ ne dza ɖe míaƒe nono dzi vɔ ne dza ɖe amegbetɔ yiwo katã le míaƒe ƒomea me vɔ ne dza ɖe wo dzi vɔ ne dza ɖe ame yiwo katã le míaƒe aƒe me vɔ ne dza ɖe wo dzi vɔ ne dza ɖe mía srɔ̃ dzi dza ɖe mía viwo dzi vɔ ne dza ɖe nu sia nu yi ke nye mía tɔ vɔ ne dza ɖe dzi vɔ ne dza ɖe mía ŋutɔ míaƒe agbe me eƒu la nawɔ mí kɔkɔe Kristo ɖe asi ɖe wo ŋu la ŋuti, be ŋua nava wɔ mí kɔkɔe. Ŋua nawɔ mí kɔkɔe le fiẽ ya. Ŋua naɣla mí. Ŋua naɣla mí. Ŋua nade dzesi mía nu. Eŋu kɔkɔe me kpeo tɔxɛ. Wò anyinɔnɔ le mía me enye míaƒe dzidzɔ. Wò anyinɔnɔ le mía me enye míaƒe dziɖuɖu. Wò mía gbɔ nɔnɔ enye míaƒe xɔxɔ. Eŋu kɔkɔe medo dza na wò. Medo dza nɔ Kristo ƒe ŋu kɔkɔe bena woɖe asi ɖe ŋutiwò be nàva nɔ kple mí. eŋu xɔ anyi nanɔ le vi yesu kristo ƒe ŋkɔ me le vi la yi ke miyɔna yesua eŋu kɔkɔe va nɔ anyi le yesu kristo ƒe ŋkɔ me míekpe wo ɖe dzogo ɖe sia ɖe dzi xɔ dzogoa me nea na mi xɔ dzogoa me nea na mi nɔ dzogoa nu nanɔ míaƒe ʋɔtruwo nu ɛɛ wò nu sema nanɔ míaƒe aƒewo ƒe mɔnu nɔ míaƒe aƒewo ƒe mɔnu ʋu kɔkɔe hlẽ ɖe míaƒe aƒewo ƒe mɔnu míaƒe agbowo dzia wò ʋu nanɔ sisim le teƒe ma eye nenemae woayɔ mi be kristotɔ vavãwo míeda akpɔnɔ tɔxɛ papa be ɖaseɖeviwo kristo ƒe ʋua ŋuti bɔa nɔ kple mi le sɔnya me akpe na wo ɖa amen nɔvi lɔtɔ le kristo me míatsɔ mose ƒe agbalẽ evelia etawui ɖekɛ xexlẽme wolia mose ƒe agbalẽ evelia etawui eve xexlẽme gbãtɔ va se ɖe wui enelia Nous prenons Exode

Woɖo dze. Mawu kple Adɔn woɖo dze. Kɔku la le ko se Israelviwo ƒe ɣlidodo le Egypte nyigba dzi. Le yeyɔ ma míele Mose ƒe agbalẽa xlẽm. Mose ƒe agbalẽ velia me koe míele. Nyaka mawutibia gblɔ na mi. Mawutibia gblɔ na be ikpɔ míaƒe fukpekpewo. yi se míaƒe ɣlidodowo yi se míaƒe vevesesewo míaƒe aɖukliɖuɖuwo míaƒe alɔmadɔmadɔ míaƒe nudzɔnɔnɔ gbawo tso gbe yi se míaƒe ɣli ame ɖewo do gbe ɖa ame ɖewo medo gbe ɖa Ese míaƒe ɣli. Abia ɖokuiwò be wohã do ɣli na Mawua. Nye medo ɣli na Mawu. Menya be wohã edo ɣli na Mawu. Mawu be se míaƒe gbe. Egbe Egipte tɔwo megali o. Míawo nye Israelviwo le míaƒe míade nyigbawo dzi. Mawu be se míaƒe eɣli. Míaƒe avifafa, míaƒe ŋuɖeɖewo, míaƒe amamanɔnɔwo, míaƒe konyifafawo, míaƒe dɔwuamewo, míaƒe tsikɔwuamewo. Mawu be se míaƒe ɣlidodowo, míaƒe atsuƒe nɔnɔwo, míaƒe srɔ̃ɖeɖewo, míaƒe dɔwɔƒewo nɔnɔwo. Aƒetɔ be se míaƒe ɣli. eya ta ame yi ke nɔ edu ma me kpɔa ya nye mose ye ko ya ate ŋu adɔ edɔ mose kple aron ɖe egypte ɖe farao gbɔ bɔ ɖasi le ƒe dukɔ ŋuti ɔra subɔe Woaɖasubɔe le gbedzi. Ake gblɔ na wo be yeana Farao ƒe dzime la sẽ. Eye wòwɔe hã nyateƒe. Ewɔe dzime sẽ nɛ. Nu sẽ le mɔ si be wòawɔ nu sia me. Nu sẽ le mɔ si be wòaɖɔ nu sia me. Mawu be sẽ woƒe ɣlidodo. Nyemenya ɣli ka dom nèle o, gake Mawu be se woƒe ɣli. Nyemenya leke ɣlia dom nɛ o, elabe ame yi ke nu wua, eyae dona ɣli be nu va xɔnae. Ame ya ƒe asia, eye dona ɣli be nu xɔnae. Ame mate wɔ naneke o, eye dona ɣli be nu va xɔnae. ɖe menya leke kɔ ƒe ɣlia ɖo wobe batemewo hã kɔ ƒe ɣli egbe wòdo ɣli sese be david vi lé kpɔ nye nublanyi nye menya ɣli ka dom ne le afi mawo be se le eƒe dziƒo ntutuawo me kea mawo be se woƒe ɣli amenuveve ebe se wò ɣli dodo

Ele ƒe nukunu ɖe ge akɔ fia Farao. Eye wogblɔ nya na Farao. Farao gbe yiƒe dzi me se be yemaɖe asi le wo ŋuti o. Woanye kluvi na ye. Nenema nu yi ke me tom ne la, ebe maɖe asi le ŋuti o. Nanye kluvi na ye. Egba míakpɔ be aganye kluvi nɛ alo maganye kluvi o. Megblɔ na Mose be kpɔ, mana dɔ hamehame, dɔléle hamehame woava dze Farao kple eƒe dukɔ katã dzi, eye Mawu da asi le dɔléle hamehame dzi. Ƒoƒoe te wo, woƒe viwo ku, togbato bɔ ɖe dua me, etsi trɔ zu ʋu, anyigba le akpɔkplɔwo dzi, Farao ƒe xɔ me akpɔkplɔ, Farao ƒe dodoƒe akpɔkplɔ, Farao ƒe xɔ gã me akpɔkplɔ. Akpasa me akpɔkplɔ, afi sia afi ko la, akpɔkplɔ ɖɔe. Emuwo hã do go, Mawu ƒe ŋusẽ me. Edan le dawɔ mi, Mawu ƒe ŋusẽ me. Nu yi ke Mawu dzro be yeawɔ ye wɔ ge wɔ la, tatɔwo koe nye be kɔ wo dzi ku ɖe Mawu dzi. Kɔ wo dzi na Mawu blibo. Agbe agblɔ na Mose kple Aɖɔn bena ɖe. mi fofo dukɔ la egbea na nye dzinu gbãtɔ na mi le ƒea me la mi fofo dukɔ le ŋkeke wo sia dzi ŋutsu ɖe sia ɖe ke le aƒe sia aƒe me aƒe ɖe sia ɖe ne le alẽvi yi ke xɔ ƒe ɖeka yi ke dɔléle naneke mele dzi o Afɔ meŋe ni o, teƒe sia teƒe de. Efu le ŋuti kpɔnyɔ. Mikɔ alẽ ma. Kɔ alẽvi ma. Ne mele ame ɖewo ƒe aƒe me oa, wonekɔ gbɔ. Wonekɔ agboa. Makɔ safo na ye. eye mose gblɔ na israelviwo nenema woadzra ɖo tso gbea dzi ŋkeke wuienelia gbe le dzinua me le fiesi ma be fiesi wòale be yeawa ne woade he ŋu woawui woasra ʋua eye no sra ʋua woakɔ ʋua kɔ de dzesi woƒe ʋɔtru mɔnu dzɔgoe ɖe sia ɖe ke le exɔ ŋutia woade dzesi enu be ye mawɔa nu kpɔtɔe kpɔtɔe ke wɔ ge le na farao akpɔ nye be yi le tsatsa ge le egypte dukɔ me ʋɔtru ke ŋuti yekpɔ alẽvi ƒe ʋu lea yeato ŋuti ava yi ne ekpɔ ʋɔtrua eye mawu ne ɖo zã ma me abe zã me gbea ne ne ekpɔ dzesi le ƒe ʋɔtrɔ nua Yatsom ava yi. Gake ne nye Israelvi eye dzesia mele ʋɔtru nua, mage ɖe eme. Toɖoɖo enye vɔsa. Mose kple Aron gblɔ nya la na dukɔa. Be woawɔ alẽ vi ma. Le fiesi me. woasi ɖe ʋɔtru eye tso ŋkeke wie ne ma yi ko si ʋu ɖe ʋɔtru na woaɖu amɔ maʋã maʋã yi ko anɔ ɖuɖu na amɔ ɖe ʋã ɖe xɔme nɔ wo ne kɔ fún gbe woma ɖu nane ke wòa kpɔtɔ no ɖui ko vɔ eye no si ʋua ɖe vɔa aƒe me ke ma tún aɖu no kpa amɔ. Ne nye Egiptetɔ yewo hã ekplɔ Israelviwo ɖo esi vɔ esi enua bɔ esi eʋua ɖe ʋɔ trɔ nukua na nye bɔ hã kpɔ ɖeɖe. Me nye Egiptetɔ katã nye Egiptetɔ. Amedzro viwo le Egipte zã. Yehowa be le zã la me to ge kple yeƒe nusɔ. yi le ku gbɔgbɔ tsɔ ge ɖe asi yi le dɔ ge ɖo ɖa dɔla yi ke nye ku gbɔgbɔ dɔla ma etsa ɖi ge ele fi gbãtɔwo gblẽ ge le wo wu ge ne mekpɔ ʋua ko me to ŋuti o la Mose be yo, ekɔ nya kɔ na wo. Ŋu ma yi ke nye ɖeɖe ƒe ŋua ye le zɔzɔ ge le zaya me. Ebe kpɔ ɖa Mose, mi ame, mi mele ɖage o, mi mele tɔ ge o. miamee eye ne mimea miaɖui migaɖui mumu hã o ne tsi anyi ne nu ka mitɔe dzo miɖu amɔ maʋamaʋã amɔ yi ke ʋã migaɖui o naneke make ɖe naneke dzi miaɖu eye mana dza ebe woaɖui o megakɔ ɖeke da ɖi natsɔ israelviwo nenema mawo be se wò ɣli dodo eye vɔvɔli wònye va yi ŋuti totɔ be woanɔ wɔm gbe sia gbe akɔ nɔ ŋku ɖom ye dzi wòanye dzesi anɔ anyi yesu kristo hã va haleluya ye hã ŋuti toto me yewo to ye nye alẽvi maɖifɔ la ɖeɖe ƒe alẽvi la dziɖuɖu ƒe alẽvi la ŋutifafa ƒe alẽvi la xɔname ƒe alẽvi la dɔyɔyɔ ƒe alẽvi la nukunu ƒe alẽvi la amenuveve ƒe alẽvi la dzidzɔkpɔkpɔ ƒe alẽvi la ŋutifafa ƒe alẽvi la xɔname ƒe alẽvi la o ganyenye ƒe alẽvi la eye va eye nye ɖela yesu kristo alẽvi siwo wu la alẽvi siwo wu la

Libro kato kata. Nukunu ƒe mawa le nukunu wɔ gena le zãya me. Katula le nukunu wɔ gena le zãya me. Agbenala le agbenagɔ le zãya me. Dɔyɔla le dɔnagɔ le zãya me. Ele wo hayahaya xɔ ge. Alẽvi maɖifɔ la yi ƒe nya gblɔm ye la. Eŋu kɔkɔe le dzadzage le zã me le wòa gbe me. Ŋu kɔkɔe le dzadzage ɖe wòa ƒe me. Ŋu kɔkɔe ke nye Yesu Kristo tɔ. Ele nukunu wɔ ge. eye wohe Yesu le atsi tso galantsi wokɔ akplɔ kɔtɔ axadame nɛ eʋu mamlɛa dogo eʋu mamlɛa dogoa mele be Yesu nekɔ ʋu kɔ yi dziƒo ŋutilã kple ʋu manyi dziƒo fiaɖuƒe la o hei yata eʋu ma ke le Yesu me ele be ʋua nekɔ ɖe anyi wotrɔe Yesu ƒe ʋu la le vevie. Ele be ʋu ma natsa ɖe anyigba dzi. Eʋua natsi anyigba dzi. Nye kple míalé ʋua ɖe asi. Ale be afi sia afi ke míeyɔ ʋu la la, eʋua tɔ na mí. Eɖo ŋku Kalvari to dzi. Wobokɔ atikplɔ kɔtɔ. yesu antsrɔe kɔ tɔ yesu ƒe ahadame eʋu kple etsi edogo gbãwo na mi be eʋua ye dogo gbã eye ke ʋua dogo vɔa etsiwo katã le yesu ƒe lãme etsi mawo katã trɔ ɖe eʋu sia ʋu yi ke le lãme na yesua etsia kplɔ ʋu ɖe sia ɖe ne mi xɔ abi ye ʋu le dodoma etsi mi kɔklɔ nɛ ne mi xɔ abi eʋua le dodo ma etsi mi kɔklɔ nɛ eye eʋu mamlea do le yesu ƒe elã me edze gɔme tso fi ko ƒoe le kple atamu eʋua le kɔkɔm ɖe anyigba ɖe nye kple ƒe ɖeɖe ta le atitsoga la dzia fumaye Eƒu kpɔtɔea do go la. Afi ma ye Yesu do ɣli be Eli. Afi ma ye miekpɔ katutu le. Afi ma ye wo do ɣli be Eli. Afi ma miekpɔ dɔyɔyɔ le.

Ye miekpɔ dziɖuɖu le afi ma Yesu do ɣli be Eli Eli afi ma ye miekpɔ dɔyɔyɔ le eya ta zãya ma Yesu bɔ wu nu evua dzakɔ ɖe anyigba zato keli do ezãya ma zado keli le dodo ge. Ezea ma nukunu le dzɔdzɔ ge le wò agbe me. Nyemenya ŋka me tom nèle o. Ele ƒu la yɔ ga kɔ ɖe wò aƒe me. Ele ƒu la yɔ ga kɔ ɖe viwò ƒe agbe me. Ele ƒu la yɔ ga kɔ ɖe srɔ̃ ƒe agbe me. Ele ƒu la yɔ ga kɔ ɖe woƒe dɔwɔƒe. Ele ƒu la yɔ ga kɔ ɖe woƒe agblewo dzi. Ele ƒu la yɔ ga kɔ ɖe woƒe nuɖuɖuwo me. Ele ƒu la yɔ ga kɔ ɖe woƒe nonowo me. Ele ƒu la yɔ ga kɔ ɖe wotɔ ƒe nutsirã me. eye ŋu ma ahe nu yeye akɔ va wò agbe me. Mebe Yesu kɔ ŋua ɖi be míawo míanɔ zɔzɔm le ŋua me le anyigba ya dzi. Eto dzi wohe Yesu ɖo eye ŋua kɔ le toa dzia Eye tsi ma dza gbe ma gbea, etsia kplɔ ʋuawo va do ɖe Ghana. Etsia kplɔ ʋuawo va do ɖe ho. Etsia kplɔ ʋuawo va do ɖe Freetown, kɔƒe yi ke me mele. Etsia kplɔ ʋuawo kɔ ɖo hã gbɔ le France nyigba dzi. Etsia va wo hã gbɔ le Germany. Etsia va wo hã gbɔ le Togo. etsia va gbɔ le nigeria etsia va gbɔ le amerika etsia va gbɔ le angleterre etsia va gbɔ le benin etsia va gbɔ le burkina faso etsia va gbɔ le teƒe ke ne le mebe tsia va gbɔ fi ke ne le prison ne le o gakpɔ me ne le o edɔbadzie ne le o mebe eʋu ma etsia va o hã gbɔ o yata ʋu ma mee nèle zɔzɔm le eyi ke wònye dzinu adrelia hã enye eʋu kɔkɔea ƒe dzinu yesu ƒe ʋu kɔkɔe ƒe dzinu me mi le Wobe mianɔ mɔ mavɔ mava ɖum va se ɖe dzinu sia ƒe ŋkeke blave vɔ ɖekɛ lia. Tso wuie nelia va kɔ ɖe blave vɔ ɖekɛ la, ŋkeke amadre. Ʋuma ne si to woƒe nu ɖe sia ɖe me. Ʋuma ne gbɔ agbe wɔ asigba. Ŋu ma ne gbɔ agbe wò dɔwɔƒe. Eŋu ma ne gbɔ agbe viwo. Ŋu ma ne gbɔ agbe srɔ̃ wò. Eŋua ne de dzesiwo dometɔ ɖe sia ɖe nu. Eŋu ma me dza ɖe wò aƒe me. Yesu dza ŋua. Wò aƒe me trɔ zu Kalvari to dzi. Eya ta ke ŋua dza le toa dzia, etsia kplɔ ŋua. Wò hã nakpɔ gome le ŋu ma me le srɔ̃ ya me. Ŋɔtruwo ŋutia, Yesu ƒe ŋu le. Ede dzesi ŋu. wòagboa dzia mebe yesu ƒe ʋu dza ɖe teƒe ma hlẽ ʋu ɖe kɔ ɖe afi sia fi hlẽ ʋu ɖe kɔ ɖe ƒe nuwo dzi awu yi ke nèdona hã eblibo kple yesu ƒe ʋu fɔkpa yiwo nèdona eblibo kple yesu ƒe ʋu nu sia nu yi ke le ŋutiwa eblibo kple yesu ƒe ʋu mebe zã ma ʋu kɔkɔea adã ɖe ɖo ʋu kɔkɔea ƒe ŋu eye wòatsrɔ̃ ame vɔ̃ɖi ɖe sia ɖe wòatsrɔ̃ ŋusẽ ɖe sia ɖe wòagbã ŋusẽ ɖe sia ɖe fi ke mɔ meli wa eʋu kɔkɔea ne ʋu mɔ nɔ fi ke mɔ xe la ʋu kɔkɔea ne ʋu mɔa le zã medo ɣli eye medo ɣli na aƒetɔ la ebe na ɖe miwɔ alẽvi la le ezã fienyi me fienyi me mi ke ɖo wòawu alẽa na hlẽ ʋua ɖe wòaƒe ame hlẽ ʋua ɖe afi sia afi le gbɔgbɔ kple nutsila me do gbe ɖa na hlẽ ʋua ɖe afi sia afi do gbe ɖa na kɔ ʋua ɖe afi sia afi ele be ʋu la le sisim ʋu la gale tsatsam ko la dɔyɔyɔ ƒe ʋu katutu ƒe ʋu wɔame le dɔ lém mebe ʋua te ɖe ŋuti o kɔ dɔyɔyɔ fefe lae kɔwo katutu meɖe wo ɖa le dɔléle ma eʋua ne ɖe wo ɖa le dɔléle ma eʋua ne ɖe wo ɖa le ŋusẽ ma ƒe gbɔgblɔ te Eŋua nedo ɖa le vevesese ma ƒe kpɔkplɔ te. Mebe le saya me ɖe, tɔwoe nye dɔyɔyɔ. Mi ame yiwo katã gbɔgbɔwo le fu ɖe na, mebe ŋua etsa ɖe mewò la, eŋua ge ɖe wò agbe me ƒe fɔlae. Ŋua nege ɖe wò agbe me, mebe ɖe mɔ na ŋua wòanya futɔ ɖe sia ɖe, wòanya gbegblẽ ɖe sia ɖe, wòanya manyomanyo ɖe sia ɖe. Rakatokata. libreke do sandondele luda lekata ŋusẽ yi ke le ƒua me ye le dɔ wɔm le w'agbe me mebe ŋusẽ yi ke le ƒu la me ye le dɔ wɔm le w'aƒe me fi yi woble wo da ɖo mebe ʋu kɔkɔea esu dzo bibi le teƒe ma mebe ʋu kɔkɔea exɔ dzo mebe ʋu kɔkɔea exɔ dzo eye wòfia ka ɖe sia ɖe gakpo yi ke me wokɔ kɔ dea kɔsɔkɔsɔ yi ke le eŋuti o mebe ʋua xɔ dzo elolo kɔsɔkɔsɔ ma xɔwo ga ɖeɖe woe fɔfo yina vidzi ke ŋusẽ ɖeke ma le o eƒua ekɔ ɖe dzi o gbegblẽ ɖe sia ɖeke xɔse ɖe akpɔ gome le woagbe me mebe da le akpa le zã me ha eƒua le sisim la ha dɔyɔyɔ ƒe ƒue ne ge ɖe mɔ veve la ha xɔƒu la ƒua ne dza ɖe me o mebe ʋɔ ne dza ɖe mo ƒua yesu ƒe ʋu ne dza ɖe mo mebe yesu ƒe ʋɔ ne dza ɖe mo ʋɔ ne yɔ dɔ fifɔ la kɔwo dɔyɔ tso ʋu la ƒe ŋusẽ me lipo sikala librekendo sandala bakaya wɔ ame le dzadzram ɖo na mɔ sɔsɔ ŋusẽ yɔ katã be le mɔ dzi mebe ʋua ne gbawo ƒu anyi eʋɔ ne tsɔ wo dometɔ ɖe sia ɖe adzetɔ mawo gbesadɔ mawo ame yɔ sana gbedɔ me mebe ʋua ne ƒuwo ƒu anyi

ʋu aɖeke ɖe afɔ me ŋusẽ aɖeke ɖe mo ewɔ amea mete le sɔsɔm o medo gbe be ʋu aɖeke ɖe woƒu kawo me eye natsi trɔ le yame nazɔ le yesu kristu ƒe ŋkɔ me wɔ ame si le ɣedzeƒe wɔ ame si le ɣetoɖoƒe wɔ ame si le dziehe kple anyiehe mebe mede ʋu kɔkɔea me o yesu ƒe ʋua dza ɖe me o Agbe le Yesu ƒe ʋu me. Dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ʋu me. Ewo ame xɔ abi ɖe ŋuti. Ye abi sɔ le nuwò. Mebe ʋua ne klɔ ŋutsu veve la. Yesu ƒe ʋu ne klɔ ŋutsu. Yes. Xɔ tsi le le ma. Xɔ tsi le le kɔkɔe ya. Eʋua ne klɔ ŋutsu. Ne klɔ ŋutsu. Mebe zã me ɖeɖe kpɔkpɔ be zã. Ye wònye nɔ ʋua ne klɔ ŋutsu. Fiƒode le ŋutsu. Eʋua ne klɔ ɖa. yesu ƒe ʋu ne klɔ wo ɖa yesu ƒe ʋu ne klɔ wo ɖa le nu o tsesi ma le nu o gbɔgbɔ ɖeke magagogo o magate ɖe ƒomea ŋuti o magate ɖe viwo nu o fi ne wɔna dɔ le nu yiwo dana ɖe mɔ dzi nɔ mebe ʋua ne klɔ wo katã ɖa le wò mɔwo dzi ʋu la gale dzadzam ko

Eŋua le dzadzam le woagbe ma. Mebe Yesu ƒe ŋua le dzadzam. Eŋua le sisim le wo tago me. Fefo le xɔwo dɔyɔyɔ. Ewɔ ame yɔ be yeagblẽ tagbɔ na xɔwo dɔyɔyɔ. Mebe meɖe wo ɖa le aɖaʋatɔnyenye me. Meɖe wo ɖa le aɖaʋagbɔgbɔ ma me. Xɔwo dɔyɔyɔ. Tago me nekpɔ dɔyɔyɔ. Wo susu me nekpɔ dɔyɔyɔ. Yesu ƒe ŋua nedza ɖe susu me na wo. Dɔyɔyɔe nye tɔwò. Fefo le. Dɔyɔyɔe nye tɔwò. Fefo le. Ewɔ ame yɔ wo dzi gbã. Wɔame le veve sem le dzidzi. Wɔamewo do ŋɔdzi na. Wɔamewo do vlo. Wɔame yiwo ɖi gbɔ. Wɔamewo da ɖe anyigba. Yesu ƒe ʋu. Eʋu ma ne dza ɖe wo dzia dzi. Yesu ƒe ʋu ne dza ɖe wo dzia dzi. Eʋu ka yiwo katã mele dɔ wɔm le lãwo me. Eʋu ka yiwo katã mele dɔ wɔm le lãwo me. Mebe Yesu ƒe ʋua ne ke ɖe ʋu ka ma me. eŋu ka mɔ agbe ne ge ɖe wo me veve le agbe ne ge ɖe eŋu ka mɔ me ee agbe ne ge ɖe eŋu ka me eme me ƒe abi ɖe sia ɖe ne xɔ yesu ƒe ŋua ne wu abi mɔ katã yesu ƒe ŋu ne wu abi mɔ katã abi mɔ katã ne ku eŋu ka yi wo le ŋu edzia ŋua eŋu ka mɔ katã yi ke le edzia ŋua eye wo gbɔdzɔa ŋusẽ yeye yesu ƒe ŋu ƒe ŋusẽ ne ge ɖe me

ʋu la nekpe ɖe ŋuti o fi ke ne mlɔna anyi ne mlɔ anyi mekpɔna gbɔdzɔe o mete ɖina ɖe mo susuwo medzana kɔnyo o mebe zã ya ma medo gbe ɖa yesu ƒe ʋua nekɔ ɖe wò aba dzi aba ma nesu yesu ƒe ʋu suɖia nesu yesu ƒe ʋu ne mlɔ wò aba dzi aba yi ke wotɔ ƒle kple wò ga ele be nakpɔ dzidzɔ ɖe me exɔ yi ke wotɔ netu kple wò ga ele be nakpɔ dzidzɔ ɖe me adalɔ melanɔ dɔlɔ ezadɔ ma dɔlɔ eye woyɔna wò Ànɔ ŋudzɔ kaka nu ake, eye ne èdo gbe ɖa vɔa, ele be nàmlɔ anyi. Aƒetɔ la wɔ zã na wò be nàɖi ɖe eme, eya ta medo gbe ɖa le zãe me be nàɖi. Mawu ƒe ʋu, yi ke nye Via Yesu Kristo tɔa, ʋu ma netsa akɔ ɖe wò abawo dzi, ʋu ma netsa ɖe wò aƒewo me, gbɔgbɔ yiwo ke ɖina tsa le aƒea me, eye zã doku mi medana lɔ̃ oa, womegakpɔ mɔ nu, elabe wò aƒea ele Yesu ƒe ʋua me. Ʋua gale tsatsam, wò aƒe ma esu Kalvary tonyigba dzi, fi mae ɖeɖekpɔkpɔ le, eya ta ʋu ma nade dzesi ŋutiwò. Nede dzesi viwò ŋu, wòade dzesi amesiame ŋu. Menyrɔ ɖe ʋua me. Eʋua nenye ŋusẽ nɔ. Eʋua nenye ŋutifafa nɔ. Eʋua nenye yayra nɔ. Ekpɔ tsiɖuɖu le Aƒetɔ la me. Ẽ, míaƒo ƒu adzi ha akafu Mawu ɖe dɔ gã yi ke wòwɔ na mí, ɖe eƒe ʋu kɔkɔe la, eʋu yi ke ŋuti wògada asi le na mí le fiẽnuya, eʋu ma, eye he agbe va. Gawɔ nu sia nua, ele Yesu ƒe ʋu me. Eʋu ma, ele ŋgonu nɔ.

Vovo le Yesu me, ɖela Yesu tɔ menye. Ewɔ mezu ablɔɖevi, ei, egblɔ nam be tanye yewɔ anyigba la ɖo. Mazɔ azɔli mawɔ akɔ ɖe edzi, vovo me, ei, mazɔ azɔli mawɔ akɔ ɖe edzi, evovo me, mebe mazɔ azɔli mawɔ akɔ ɖe edzi. Evovo me wodo ŋusẽ wo le sɔ ya me. Ŋkɔkɔe ne de Jesu ŋuti o, elabe ele fu la me. Woyra wo. Amen. Zã me ne nyɔ nɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Woyra wo nɔvinye.